Hai begulai baru ngaku Paulus channel. Terima kasih ngagai kita ke seruran nganti cerita ari sada nyawa aku tu ke nentu manah. Taja enda sigat tang semampai mansut ke cerita ngagai kita merindang kita maya kita ke bisi lepa. Nyadi cerita tu ka dikunsi aku ngagai kita engka bisi nyadi keteladan dalam pengidup kitai besehari-sehari. Ari cherita tu bekenang ke aaa ending apai aku iya nya tekena sunti api ditan orang ba tangga rumah panjai ke amin. Aku nan meh ulah sapa ke ngetan enda meh orang nya nguji ka tauka sengaja ngetan uju ngagai apai ku ka aku enda nemu aaa sebedau utai tu nyadi kira malam sebedau utai nya nyadi indai aku tu bisi bemimpi. meda babi chelum niki ari tangga rumah panjai kami tangga belakang tangga belakang rumah panjai kami nya lalu ngetup kain ke dikena iya tadi tup iya babi chelum chelum sai ku ina iku. Nyadi diketu petarit enu manjung atu tadi. Nama deh narit ke ain aku nama deh narit ke ain aku sapa empu babi tu sapa empu babi nemu deh re tuai indai tuai orang indai aku tu tadi enu begau meh tu tusi indai aku empu au sapa ke narit sapa ke narit tu sapa ke narit tu sapa empu babi tu ku iya aku senyum ke maya tusi nya ninga cherita ek. ting iya baru ne dilakonan semina iya. Nyadi maya tudah ku begau kain ne tu ditanggup babi tadi babi chelum ku besai ba tak ka nehen iti tangga tangga belakang rumah panjai kami nya. Bisi apai tuai siku madah, O wai, babi aku nya wai, ku iya. Nuai nuai aku ngambi iya. Nama pun ngetup dek iya. Nama pun tuju dek iya. Ko ah apai tuai nya. Madah nya babi iya. Tang mua orang nya nadai dipeda. Ku inai ku, mua orang nya nadai dipeda. Semina kaki iya aja dipeda indai ku laban orang nya ngena tanggoi pai tuai orang madah ke nya babi iya. Nyadi pagi siti nya apai aku tu ka ngagai rumah panjai nyadi indai aku tu enda dapat jaji iya madah ka ngagai rumah panjai aku tu ka ngabah buah din kebun din ku iya. Apai aku tu nih apai aku tu tadi. Ehh anang nih ke rumah panjai ku iya. Tenan tu lantang mimpi ku ke mari indai ku. Mimpi ku deh malam nan tu lantang ku iya. Tu ulih nubuh adeh ke rumah panjai. Ngin nyadi ku tu enda ke rumah panjai ku iya. Ai kitai deh menu ai kitai di uhh rumah panjai nih meh sai. Nan lah ampuh bilik kitai lagi nadai rak ada rumah lagi. ngadu utai da rumah din ngangkat utai bala sida mesin gari sida tikai ka da gulong bala sida ti aye ngagan tanggung tinggi agi ku iya ti majak meh pa tuai tu madah rimpu ka pulai rumah panjai nyadi indai aku madah enti deka pulai rumah panjai tau. tang di anan nengah jalai, jalai tangga belakang rumah kitai nya. Bilik kitai nya uji bilik kitai nya anan nengah nya dei ku iya. Anan nengah uji bilik ku iya. Nurun ku iya anang. Niki nengah nya anang, nengah depan dei ende deka niki legi. jadi ka ke rumah panjai au ko nya bai ku tadi au au mendo reban ne sigi endo iya ngau indai ku tu tadi nya bai ku agi rumi ti iya tu ayau nyadi kin meh tu dah tuai stuck kerita kerita legen nya ngau kami kerita chuchut. Crystal Legend warna oren. Start nya kin kian angai dengut denga denga tu dah tu bai ke rumah panjai kin. Datai di rumah panjai din ai nya nyadi mansang nu surut. Ohh nya nyadi mansang mai tu agi. Ohh pulai baru ga ku lagi. Ku iya. Nyadi. Iya lalu masuk bilik nusut utai ba bilik dia tiki ke iya petai iya tiki ke iya mesen basu gulong iya tikai nitih nama utai dipadah ke iya ngagai indai ku tu tadi nitih mah nama utai ka dadu rumah pa nya akat iya bala mesen mudih mesen iya bala stension wayar iya. ngeban Noh Resau Tukang ba rumah panjai ne nambah rumah panjai ku nya bedau iya be nok kira ka bedau tembu amat nyadi kira ka dadu iya lubeh lubeh meh iya ke bisi lepa deh nyadi iya tau engka nya sigi udah di atur petara maw munyi ku orang manjit eh manjit pula. Ke belakang, ke belakang gin. Ke belakang. Ka ngabas utai da belakang din. Ngabas ne mah. Ngabas utai buah pasau iya, utai tanam iya, utai changkok tanam iya mah ke belakang rumah gin. Laban tangga belakang kami nya tangga kayu. Tangga amat ukai ukai ti ti tangga tangga amat kena niki ngagai dapur belakang ke ngaban rumah ke uhh betiang deh iya nyadi tangga nya ditutup iya ngena jing ngena atap ngena atap sing. laban chunchun tangga nya dikena teruto ai ujan ngai ke luluh tangga nya laban nya tangga kayu ngai ke luluh nala luluh laban teruto ai ujan tu tok ngena sing sila iya sing tu tadi sing tangga peda iya mayuh meh bala semut nya tadi bala semut nya mayuh nutu bala tangga nemu kita laban Ka ampuh tu udah. Nyadi bala semut tu sigi lah mindah ngiga utai ke tinggi ne. Nyadi bala semut tu lipat bala tangga dia. Nyadi apai tuai tu tadi nya apai ku tu tadi nang sigi orang ke enggai jenuh. Nang sigi orang ke sigi bagas, sigi orang ke minat gawa, sigi digiga iya nama utai ke ulih adu iya. Au bala pedinga.

nadai den muka ka ngambi spray katah kian jauh pejalai ne nya meh tepas ija ka nya semut meh ngetu bala semut chelum ka namba semut bau nya ku orang tepas iya ja ngena jari iya udah iya nepas nya nadai berasai nama nama ka ku iya pulai iya ke rumah. start iya kerita iya pula iya ke rumah nyadi rumah kami eno kami diau tu rumah kediri nyadi kami tu bisi rumah panjai rumah panjai tu jarang kami bisi dia te seminggu sekali seminggu dua kali kini ngabah kia de deh aba aba kini aja menda ke bengah jauh bisi sejam sejam lebih ke nya. rumah panjai kami ari ke rumah kediri nya laban kami sigi netap ke rumah kediri nya rumah kediri bunyi ku re langkau langkau kediri uhh. Nyadi pulai iya dia pulai malam nya angat cari aku ya angat ne. berasai amat angat tua kai akai ke ngai nyadi ti inu aku iya empa ke ubat urat empa iya ubat gaut ngai ke pedih ti ke pedih ku iya skat iya hari siti pagi nya agi ulih ngebut ka jari iya agi ulih ngengam ka semua agi ulih ngebut jari iya tang pedih nurau rau agi meda jari iya pedih jari iya angat. ka nyung ku ngagai sepital laban indai aku tu madah balat ne gawa dapai deh nya ku iya ujan nyung ka sepital ku iya apai ku tu enggai enggai deh jarum orang takut jarum orang ku iya ba ke ubat aja nemu iya ngetu empa ke ubat agi ke pedih. Nyadi hari ketiga tu tadi menyadi aku abang ku tu tadi pulai ari lawas ari menua bini iya tu tadi laban ne abis cuti udah meh sekula muka sekula meh nya abis cuti pulai ari lawas madah meh iya tanya abang ku nama pun jari inya laban jari anu baka jari orang ke patah nya tu anu di.

kembai ke iya gangat asai kembai nya ku iya anu seh sigi sigi pedih amat ku iya madah nyadi abang ku tu meda gaya nya mba deh enda bejarum ku iya enda uji deh bejarum enggai ku udah ga ku makai ubat nadai ga surut tu ku apai ku nyadi mung mula ba lengan iya nya kembai sekali udah nya hari siti kira ka dua masu ka tiga hari aaa ke empat hari kini lu ba bahu ba berang nya orang ba berang nya kembai nya anu ngerampit anu mirah ke iya. Nyadi talipon abang ku tu nyadi ku tu ngagai intua iya di Lawah din madah ngusi ka pai tu ngusi ka nyapai kami tu sakit madah ka jari iya nya pedih sekali madah mah. uhh entua abang ku tadi udah lawas urang mu urang lun bawang deh bansa lun bawang madah ke uji ti mayuh apai dikitu bisi bala kitai di ujung kampung nyin nemu meda engka bisi kena utai urang aku tu naih nyamai ati ku entua abang ku nya ke laki ne naih nyamai ati. engka bisi utai ka nyadi tu ku iya. Uji nya meh apai, apai deh nya kitu ku iya. Wang meh nyadi tu pegila aku udah mudip ka sekula ku iya. Au nang awa aaa pegila aku ngasuh menyadi aku nganjung engkin pegila atur kita din mah pegila pagi ku ngasuh menyadi ku nganjung apai ku kin ku iya. Tanya iya ku agi dep passport dek. Abang ku agi ah. Passport apai dah agi doh. Agi ah apai ku. Aaa enti pigi nyadi pigila dua id ngagai lawas ngagai rumah entua ku kian. Lagi datai da lawas entua ku ngiga ora anjung kita aaa berubat laban entua ku dia enda nyamai ati ninga nama utai ke ditusi aku nya tadi. Ngei ka bisi tekena ku utai orang, utai ke danjung orang ko ko. Abang aku nya tadi laban aku tu meh nya umur aku enda silap aku uhh lapan belas enda silap aku tujuh belas ke lapan belas anyu aku meh. Au lapan belah mah nadai lesen au maya nya aku terima nadai lesen laban nadai agi nyadi bukai anu gawa mega anu aku aja ke da rumah dia anu empai nyambung sekula ku maya nya empai masu tengah tan enam agi cuti holiday tengah tan enam nya ku tengah tan enam maya nya seh ka bulan tiga baru masu. Nyadi. Tan meh kerita ne kereta kancil nya meh ku maya kelia nih ih nemu mai kereta bukai kereta kancil nya aja betemu baik ku leban nyi ku orang kereta nya mit dia ga pandak ribas dik ribas lagi nadai ibuh kemira kemira baka ke diatu bisi meh kereta bukai dia tang nyamai agi ngena kereta kancil nya kitai nadai lesen pa bulih buat nyi ku orang nyi ku orang laut. Ngai nyadi ke tuan meda apai tuan ngetat bala ne nyadi aku nadai ga cuti ngai nyadi cuti ge laban udah cuti sekula. Aku meh nganjung nadai salah maya ku nganjung ke peribau meh ari limbang ngagai lawas ngancak sempadan berumai ku kita. Cuk orang passport tuk tuk ku. Ohh tak ulih masuk alai nadai nan nama bisi nya bisi aja orang besempadan tapi nya mesti bisi rublo udah meda hehe pok nasib aja ku orang laut nyadi kira udah mansa sundar maya nya jam maya nya asai ka pukul lapan setengah kini dah ma eh. Bansa sundar ka anak sila ku asai ku bansa sundar tapi chun chun ba simpang kampung awak awak manah kita. Ular bisi ular besai ular nya besai besai ku deh asai lengan asai lengan ku tau bisi ya panjai ya bunyi ku orang tubuh nya sigi udah ba tengah jalai ba tengah jalai dia. pala nya udah ba tengah jalai dia tubuh deh melintang ba tengah jalai. Aku inu beria ku menda kita mung deh ular kita ular nama ular ular ular belalang ular nya ular belalang tubuh nya iya benung benung ngerayap mun iku orang tu benung benung ngerayap benung bejalai. Tubuh nya sigi udah ba tengah jalai dia. aku tu ka mansa iya aku tu udah ngetu ku deh maya aku ngetu nya iya alu narit tubuh iya ukai bula tusi ora apai komai ku bula ular bediri ngena ujung iko entai iya mangah nya baru dipeda ku ngena mata pa mata mata dua gigi ku tu meda ular bediri ngena ujung iko. Tegit tegit munyi mutih ke orang sejengkal kini ujung iko nya agi tengkah ba tanah tang tubuh aye ke bukai nya bediri bediri munyi dok bediri mung iko lah no tinggi agi ari kereta ganjil aku nya pala tu pala aye tegit tegit ka mantu aku aku nama agi maya agi aku bediri nya aku nundong meda. Ujoi iko wak nya aie aku tu kinya tau kinya utai tusi orang tuai kelia aku iko ula eh ular ulih berdiri ngena ujung iko iya baru iya aku meda nama agi aku lalu ngenyek minyek munyi kurang ngai ku nganyung pao empa nyane nurun ari kereta ka ngelabah nia. Tutup kami dua apai laban ke nadai ikun tutup apai ku cermin. Aku pun lalu nutup cermin kami dua lalu mansa. Nya munyi ku orang iya lalu ka mantuk kami dua empu kerita. Nasib enda datai ui deh enda lapa deh bayang ka enti iya masuk iya kami dua muka cermin nya lalu ka mantuk lalu nembai kediri masuk dalam kerita mati meh kami dua aduh. Ija meh ular nya ular nya besai nya ka aku. Sekali alu datai ke ami duai ba menua ba kampung uhh sida bini ku uhh bini aku pula bini sida entua menyadi aku menyadi abang uhh menyadi aku meng abang ku nya ba kampung Long Tenggua uhh nyadi datai dia. isan eh nya tadi entua eh entua bah ku nya tadi meda jari nya apai ku nya meda jari apai ku nya peda aie mirah meh ooh layan tu san ku laban orang nya nemu jaku Iban na layan ini san ku iya tu baka keno tai orang tu itu ku mega iya pegai siko nya aba siko nya iya ngatu ku iya kai tu. ukai kena gaut tu sigi kena utai orang ditu ya alu lah beruman dibai iya ngagai bala iya ira kena tungal iya mah nya ba ujung kampung Long Tengwa maya nya seme ladang geteh bai kitai natai kerita au taja ladang geteh bisi rumah inya geteh ladang geteh magang nya mung sida nangkal. datai din. Orang nya lalu becherita, becherita dulu anak dia. Kitai madah aku tengah berubat. Au becherita dulu. Cherita kusung dulu bisi setengah jam. Lepas tu ai inya lalu nanya nama tuju kita datai ditu. Ku iya, Eh isan aku tu sakit. minta nulung dek meda nama penyakit e tu. Iya nyepi jari iya nya angat, jari iya nya kembai, komai iya gaut. Ukai gaut nya nya laban udah makai ubat gaut enda ga gerai gerai. Mung bisi seminggu tu udah ko is uhh ko entua abang ku nya tadi madahka ngagai menyadi tu ngagai tunggal e tu tadi. Au dudok ditu deh san, dudok ditu. Ku iya bisi berusi, berusi siti. Nengkah iya asai dudok ba tengah tetengah ruang tamu nya meh dudok ditu di iya. Ji di dudok ditu ku ngabah iya. Keli bacha bacha bacha bacha pegai nyadi bacha bacha iya bisi utai bacha iya meh. Kitai nya ilmu amalan ilmu orang baka ni dah. Tingkat ilmu orang baka ni amalan ilmu orang baka ni layan bansa layan bichara. Pia iya wai. Aku tu laban agi min. Kira ke agi mit meh nya. Dau tumbah tandu agi ku orang. Meda aja nan mutai baka nya. Berubat ku orang berubat. Enda ku orang enda. Ku nya aja ku. Oh ditu. Sigi kena utai orang. Orang tu. Ukai ka ngetan ka ngetan tang semina ka nguji pemisau ubat iya tu. Enti nyema ubat nya enda bisa ka dibuai iya nyadi iya ka nguji ba dei ko orang nya ai ko isan isan isan iya meh isan apai ku tadi ke ngubat tadi. nadai iya bisi ati ka ngetan enda ka nguji aja ku iya enti nyema dek pedih dek mati ka simpan iya ubat nya enti nyema nya enda bisa dek ulih nawar ubat nya ka buaya ko uhh isan nutu tadi nyadi. Nama pemedih aku tu ku iya. Uhh nya kena suntik api ditu ku iya. Nama dadi lenyan deh nya enu mirih berang deh nya enu mirih. Enti semi kira bisi dua ke tiga hari deh ena datai ditu mati deh ku iya. Ai nama pengah mati laban utai nya udah datai ba berang deh ditu. kesan nama kesan suntik api nya udah kembai ngagai barang agi tu mung nganti jantung di nya dok ka kembai agi tu enti nyema iya anu ngerampit ngagai jantung di dalam dua atau pun tiga hari enti iya anu ngerampit ngagai dada di kembai nya tadi mireh suntik api nya tadi mati di ku iya. Enti suntik api tekena ba jari jampat iya mati, enti suntik api tekena ba kaki lubeh iya mati kitai enda tau enda ulih bejalai siti kitai sigi enda ulih mindah enda ulih ngereja utai tang enti tekena ba jari kitai sigi mati. enda lama aja dua minggu gerenti mati laban iya effect ngagai jantung, jantung kitai kembai kena suntik api bekal lengan deka kembai bekal beran deka kembai nya ya apabila iya anu ngerampit ngagai dada ti iya akan tekena ba jantung ti kembai sekali baka kembai jari ti nya tadi jantung ti asai angat dada ti asai angat. ku iya. Sik mati dek pecah jantung dek asai ke tu ku iya. Enu ngapu ga pai ku. Ohh ande rau disan sigi main orang tu enti kami menua kami ditu enu baka permainan nya udah ku isan isan inya tadi tunggal tunggal tunggal entua abang ku nya tadi. Main kami ditu dek. bisi utai asal tu kena ngubat iya. Ku iya nyadi lama iya dalam bilik bisi lima minit kini iya dalam bilik dia. Udah nya ambi iya maches bai iya bisi numpong kayu mit ku iya. Masa iya tunjuk jari kini numpong kayu nya ditunu iya numpong kayu ngena maches. Tunung iya anu bisi pansu wat asap bau rengut asap nya. Ka ngumbai inya garu ukai ka inya garu. Laban nya nadai gaya garu tu. Munyi ku orang lumpun kayu amat inya. Ka min mesti tunjuk jari pandak nya agi. Meh ira sinci kini manyai iya. Ditunung iya lalu ditepu nitih. Indi ka kemai inya tepu ari atas ke baruh ari atas ke baruh tiga kali udah nya iya lalu ke babas bisi ngambi utai daun bisi content ku siti dia iya ke daun ti tunjuk aku nya kena kitai nepas nepas nama nya nepas enti nyema kitai bisi kena utai kena sunti ngini. Tepah kitai kena munuh sunti nya tadi ke ditan orang ba mua pintu. Jadi bisi konten ku dalam nya. Bisi ku manah ke kita konten. Anyap ape ari ape tuai nya mah ku nemu daun nya ulih dikena kitai nempas tubuh tauka nempas aaa tumbul pintu ka tangga ka nur ora ke ngetan sunti nya tadi. Kena kitai munuh sunti daun nya tadi. Tapi angka daun nya mesti genap. tiga, lima tauka tujuh. Tapi paling manah tujuh alai daun nya tadi. Au bisi content ku dia giga kita content. Content ku dia. Content maya content ngambi buluh meh maya nya. Ngambi ruas maya nya. uhh bisi ku nerang ke kita uhh guna daun nya. Nya meh daun nya. Aku nemu nama daun nya au. uhh lema daun nya daun babas daun asal nyadi iya madeh utai ito nadai bacha bacha utai ito utai asal kena ga ubat uhh kitai uhh nyadi udah iya nepuk lengan apai ku nya tadi ngena lumpung kayu ke ditunu nya tadi asap di asap iya mah baka kitai ke bekindo nya tadi di asap iya uhh. tiga kali nurun ke baruh iya ngasap ku utai nya. Bedau ga bisi injur ku apai ku tang nama nya uhh isan inya tadi madah gerenti tu udah ku iya udah tembu nama tau ja pia ku apai ku au ngeri utai bukai agi nadai sigi tau ja mah. injor nya legi enda deh kembai agi ku apai ku isan inya tadi apai ku pechaya enda pechaya ku utai nya laban agi pediah deh enda tegala nya ngin kitai ulu gerai diperubat orang lalu gerai enda tegala nya indah ke dutur dutur nyarum kitai ngena pain killer enda telu enda pedih deh bisi ngan ti kesan sejam kini setengah jam kini ne pia iya wai nyadi apai ku tu meda. baka ke enda arap meh utai nya. Udah ke tembu kami berubat orang inya isan inya udah tembu berubat iya udah tembu ngasap semua padah isan iya meh kingat deh betua tu deh datai ke rumah panjai ila ambi deh daun iya baka tu uhh ngiga deh iya ka tujuh tujuh lembar daun iya deh nya tepas deh. tangga deh ila kena munuh ubah deh nya laban enti deh lepa iya agi bisi uban nya deh niki baru deh nengah tangga nya ila pedeh baru deh mesti tepa deh belama ku iya deh datai ila datai ke rumah panjai sebedau deh niki sebedau deh nunggang tumu pintu tepa deh dulu munuh uban orang ke deh tan orang pemua pintu tauka pemua tangga ami kitai enda tuleh enda kena ku iya. Nya ingat kapai ku meh intua ka tudah aaa aaa nyentuk ka tudah nadai meh tu tau ingat ka iya ti di mung nyih kurang mung nyih kurang indu di praktik belama utai nya. Nyadi. Pengudah tembu berubat kira ke pukul dua kedua lemai kami dua ari pulai pulai pulai kami dua ari lawas ngetu di temurong di berundai dia ka meli beras ku jaku meli beras laban beras orang berundai da bela pulut ooh manah wai beras wangi sida berundai da ooh. Very good munyi ku orang Iban. Beh, bukai munyi ku orang Iban, munyi ku orang putih. Ka meli beras. Kan kira ke nyeruduk beras betul tak ti? Au. Meli beras, ka meli beras pulut. Au. Dia nyang ke tu dia. Meli beras. Kali ku kita. Enda berasai apai ku meda kita. Aku tu nganti di kerita. Ku uhh iya ka meli beras ku iya au ngan tu. Nama ku enggau deh meri beras endai ibuh deh nganti di kerita ku iya. Ku nya. Eba nanggung kadi legi. Enda wak legi ku ngasuh orang kedai dia ke nanggung legi. Ulih deh. Ulih ku iya. Enda berasai apai ku tu tadi ku deh. Nurun iya ari kerita meli beras ba perunai dia bayar iya tadi sen iya beras tu kimet iya ngena jari iya ke pedih nya tadi jari iya ke kembai kena sunti api nya tadi telu tepu iya dalam kerita beras nya tadi beras sepuluh kilo eh beras ah beras sepuluh kilo mene iya tepu iya dalam kerita iya udah udah beras tadi udah. Mupok mentua. Deh nya aku tu ranga rangap. Nai ka ku sapa meh berah dak deh. Ambi ke deriba aku tu agi enda munyi. Meh ke deriba nya aku lalu nanya iya meh aku udah deriba enu lama kami udah deriba. Aku ke deriba udah ke meli berah enu lama. Aku tu agi munyi ku orang ingat ingat lalat ai nama jari iya pedih sapa ke nanggung nanggung berah ke iya tadi aku tu nadai meda orang enta meda iya aja nyungkau aku berah dalam kerita tadi enda patut inya buleh ngangkat beras utai jari dep mudih nya ga nulih kebut ka ku nulih sandi jari inya tadi ka ku aku lalu nanya iya sapa ngangkat berah ke dia tadi ai aku empu ah. Eh, ukai jari dep pedeh, aku noleh ngangkat utai ne amat sandik ga jari deh nya tadi, muka jari orang ke pateh. Eh amat ah, ku iya. Aku meh ngangkat tadi. Neh kemaya ga aku tu ulih ngangkat utai? ku iya. Iya lalu malik aku ti kinyit. Maya ga aku tu ulih ngangkat utai? Nah enda beras ai aku tu ngangkat beras dah bela angkat ku beras lima kilo nta deh pia eh sepuluh kilo nta deh pia ku iya. Nah inde meh ngangkat nya tadi ku aku. Aku meda dei ngangkat nya tadi. Amat dei ku iya, amat dah. Nama deh nan mu dei ke ngangkat nya tadi. Ba iya inda lalat ku iya. Pu gerai meh jari aku tu nadeh pedih agi ku iya. sekali ku iya iya nguji jari picit picit iya baka kitai ku ngurun ne oh nadai tu pedih agi iya sila iya baju peda iya nadai mirih agi jari iya mung surut kembai nadai kembai agi nadai mirih baka ke disepu ne baka ke gerai belama nadai sakit agi iya pun tekenyit apu amat bisa ubat bansa orang nya ku iya. terubah tadi enda arap man aku meda utai indi tepuk aja utai enda deh dibacha bacha ti kitai iban mayuh utai dibacha bacha nya ku manah ke iya lain bansa lain ga chara ke ku manah ke iya ingat ke di nya ka ku ande pandai rendah dari ku bansa ora bukai enti dep bepulai ku bansa punan. Tanah kena orang ngumbat aku ai bula tanah liat kena orang ngumbat ke aku ukir ora ba perut daripada perut ke nya daripada pala ukir ora ba pala ngena tanah liat ludah ngena tanah liat enta ai bula ku meda ke iya lain orang lain bansa lain ke chara kena orang berubat enda sama aku meda ke iya meh amat ah meh mula tadi narap aku ku iya. Kira ka apu ama tu tulong petara ama ku tu lalu gerai ngenyit tu ku iya tu baru baka ke disepu manang ku iya aaa ka ku amin meh nya nasib ka petara agi nyangkong kitai ku manah ku iya. Nya meh iya dalam pengidup tu kitai ina tau madah uhh utai ento enda bisa bansa orang ento enda bisa ubat nya mesti ngaga bansa tok anang kitai ngumbai rak anang kitai meda uhh bansa orang tok lain chara ngubat bansa orang tok lain chara ngubat setiap bansa nya bisi chara kena sida berubat kitai anang kitai munyi ka jaku orang putih just mental. Judgemental tu bermaksud menghakimi aaa maksud bansa bansa kitai laut lah menghakimi anak kitai menghakimi chara chara tu orang tu berubat. Kitai patut mbuh basa orang ke ka nulung kitai ngubat kitai dalam maya kitai ke pedih. Au. Nyadi ba pengajaran yang pertama enti nyema kitai bisi mimpi kena nentu lantang tauka bisi bala kitai mimpi kena nentu lantang nitih ka jaku nya ena baka apai ku tu tadi nya nitih ka jaku indai ka ami nya ngejung ka iya nyau pedih. Tegai indai ku tu udah bemimpi iya ditangguh babi. Iya madah iya enda nyamai ati ngasuh ari ke rumah panjai. Iya tu enda nitih ke jaku indai aku. Ngejung ke iya pedih lalu tekena suntik api. Lalu ke dua kitai anang judgemental orang. Anang menghakimi cara orang ngumpat kitai. Kitai mesti arap utai nya nang sigi ngasi. Orang nya endang sigi amah amat ngubat kitai. Au, lain bangsa, lain ke chara. Nya aja dalam pejalai pengidup kitai, kitai mesti bepegai enggau prinsip nya. Au, ke nya aja cherita pandak ari aku walaupun aku sebut aku cherita pandak setengah jam iya tadi. Enti cherita panjai sejam iya au. Au. uhh kira nya aja cherita ari aku terima kasih laban selalu nyukung channel aku taja channel aku tu sekejap idup sekejap enda sekejap idup sekejap enda kada ken seput tau kada padam ke seput tu tadi uhh terima kasih ngagai kita ke sudah nyukung sapa ke beda subscribe tau subscribe sapa ke udah subscribe terima kasih ngagai bala peninga nya aja ari aku bye bye.